Өлкәнең Майны районы Яңа Маклавыш авылы узган гасырның 60 нчы, 70 нче елларында зур гаиләләрнең күп булуы белән төбәктә дан тота. Ул чакта биредәге һәр өч йортның берсендә тугыз-ун бала үсә. Алмакаевлар гаиләсе дә шуларның берсе. Илшат бу гаиләдә җиденче бала. Аның сөйләве буенча, бүген инде мәрхүм булган әниләре Шәмсениса апа балаларын кече яшьтән үк хезмәткә тарта. Аның күз карашыннан ук куркып тора идек без, ди. Ну строгый идем дә, да, строгый. Мин орышмадым, тыйнамадым, күземнән куркалар иде. Үземнән куркалар иде. Сорамый төстәлдән бер кисәк әпәй дә алмыйлар иде. Әнәй, бу ярыймы диләр, ярый, ашагыз. Вот шулай.
Иршат кече яшьтән үк рәсем ясарга, буяулар белән кайнашырга ярата. Минем беренче укытучым да әтием булды, дип искә алган иде ул берничә ел элек. Минем ученикны учителем бик яхшы иде, әти. Ул үзенең вакыты булмаса, мышлай миңа краскасын сытып калдыра иде дә, Үзең тисләрен тап диеп, и шуннан калды инде мени колхозный кисточкалар дим инде мин арга. Шулар белән эшләргә рәндем мин. Рәсемнәрнең ничек эшләнгәнен, аларны беренче булып күрүче һәм аңа иң дөрес бәя бирүче, әлбәттә инде, аның хатыны Римма була. Римма, керәле.
Нәрсә?
Менә шул атның камы буталып бетте. Берсәк агартмаска микән, берсәк битен веселорак ясамаска микән башын?
Болай матур. Кара түгел, самый матур. Матуррак, да?
Матур шулай. Шулай калдырыйм мен. Калдыр, калдыр, тотынма. Үзенең бер бүлмәсе бар, ул шул бүлмәдә, аның вот рәсем ясарга тотына, бер берәр катын ясый да, ул мине чакырып ала. Римма, менә бу нормальный, мин шулай буламы ди, миннән сорый инде. Мин инде анарга тәнкыйтьлим дә. Тәнкыйтьләп тә алам. Матур, яхшы булса, мәкем яхшы булган, тотынма бусына, димен. Иршат заманының барлык авыл балалары сыман, тормышның бөтен баскычларын узган егетләрнең берсе. Еллар узган саен, яшьлек еллары ешрак хәтергә төшә. Аеруча армиядә хезмәт иткән еллар, ди ул. Шуңа да Армия альбомы, гаиләдә иң кадерле ядкярләрнең берсе. Бу альбомга 40 ел быел була. Бу прям архив документы шикелле. Мин Литвада служил, воздушно-десантный войска. Ул вакытны Самый элитный ни иде, Да. полк иде безнең. Беренче тапкыр парашюттан сикергән көннәрдә хәтерендә. Самолетка кергәч,
парашютсыздан сикереп төшәсең, шунысы, шундый сиренка абыза иделәр. Куркуыңнан? Куркуыңнан сик- сикерәсең дә төшәсең, белмисең аны. Тәтеш якларында туган Рима белән Иршат моннан 39 ел элек тулай торакта танышалар. Килгән булган бер кыз янына. Ага. Монда мин килеп чыктым да, шулай ул миңа нәрсәдер карады. Вот шулай танышып киттек. Аннан кинога бардык. Бик матур, стройный гына, ВДВда служить иткән бит инде. Егерме яшендә, миңа унсигез. Бүген һәр туган көннең кадерен белеп, тормышның тәмен тоеп яшим, ди рәссам. Балалар урнашкан, оныклар үсә, миңа тагын ни кирәк, ди. Җәмәгать, бүген минем камырым уңды. Тәме дә тәмле булырга күренә. Ашап карагыз әле. Пешерә. Уңган, ул ягы уңган, чистоплотные, Бөтенесен дә эшлим, бик чистоплотные, бик уңган. Нәрсә пешергән азыкларын, миңа бөтен нәрсәсе ошый аны. Моннан берничә ел элек рәссам Иршат Алмакаевның Язның унҗиденче мизгеле дигән беренче шәхси күргәзмәсе Ульяновск татар мәдәният үзәгендә узды. Анда аның табигать, татар авылы, мәчет күренешләре сурәтләнгән эшләре куелган иде. Менә бу, Чүпрәле районы Татар Шатрашаны авылында 1780 нче елда салынган мәчет. Бу Шатрашан мәчете миңа подсказать итте, китаптан карап, хәзрәт мулла Дамир бәт шулай просьба белән обратился да, анда дерес нитмәгән, цокольный этажы юк иде, мәдрәсә булгач дигәч, мин үземнең фантазия белән, Вәт, э, э, Радик Чүре тоже бу нитте, кушылды, булышты. Узган гасырның 90-нчы елларына кадәр, төгәлрәге 1992 елга кадәр Алмакаевларның ун балалы гаиләсе әлеге чишмә буендагы менә шушы йорттагы бер итәләр. Һәм менә инде моннан 2-3 ел элек аларның уллары Иршат әтиләренең һәм әниләренең истәлеге итеп менә шушы чишмәне яңадан аякка бастыра. Әбдрәшит ага белән Шәмшениса апаның җиденче балалары, әлеге гаилә чишмәсен төзекләндергән Иршат Мәскәү төзелеш институтын тәмамлаган. Шуңа күрә мондый эшләр күңелгә дә рәхәтлек бирә, ди Иршат. Яшьлегебез монда үтте, Рамил. Яшьлегебез, аннан узган-барган җиткәндә халыкка да польза ясадык. Теләге киләде инде. Һәр нәрсәгә иҗади күзлектән караган Иршат абый әлеге беседканда бөек шагыйребез Габдул Тукай әкиятләре буенча эшләгән. Менә бусында Былтыр булса, менә монсында Су анасы, монсында Убырлы карчык, ә инде дүртенче баганага ул Шүрәле сурәтен ясаган. Бу ишле гаиләдә һәр бала да нигә дә булса сәләтле. Монда рәссамнар гына түгел, араларында җырчылар да, шигырь сөйләүчеләр дә һәм биючеләр дә җитәрлек. Ә иң мөһиме, аларның һәрберсе тормышта үз һөнәрен, урынын һәм үз юлын тапкан.